لەم بەشەدا باسی تێکست دەکەین یاخود نووسین لە بەرنامەی فۆتۆشۆپە لە ڕاستیدا ئێمە دوو جۆر تێکستمانەیە لە فۆتۆشۆپە یەکیان پۆینت تێکستە دووەمیان پەرەگراف تێکستە پۆینت تێکست بۆ تایتڵ بەکاردێ بۆ ئەوانەیە کە یەک دێڕە یاخود دێڕەکان کەمترە بەڵام پەرەگراف تێکست بۆ نووسینی زۆر و بۆ دەقی درێژە وەکو ئەم نمونەی کە دامناوە ئەگە بچینەوە بەرنامەی فۆتۆشۆپەوە دەستنیم بە تیا لەسەر کیبۆردەکەمان یاخود بچینە سەر تێکست، تۆڵ، ئەم تۆڵە ئەبین کە لە سەرەوە کۆمەڵی ئامراز دەرکەوت وەکو وتمان کلیک لە هەر تۆڵێ بکەین کۆمەڵی ئامرازی ئەو تۆڵەمان پێدا لە سەرەوە کۆمەڵی بژاردەی ئەو ئەو تۆڵەمان پێدا لە سەرەوە لێرە ئێستا جۆری فۆنتەکە هەڵبژێرین بۆ منە با هیچ هەڵبژێرین با هیچ یان خۆمان سێرچی بۆ ئەەکەین بۆ با هیچ زەسانس ئەرەبی کە فۆنتێکی جوانە کە بە چەند کێشێک بەردەستە لێرە شاکێشی فۆنتەکە هەڵبژێرین بۆ منە لە لای تەوە دەست پێکات واتە لە باریکەوە بۆ بۆڵد و بۆ شێوازە ئەکسترا بۆڵد بوونەوە بۆ بۆڵ هەڵبژێرین لێرەشا قەبارەی نووسینەکە دیاریەکەین بۆ نمونە بە هەفتا و دوو بێ یاخود لێرە توانی بیگۆڕین زیادەکەین بگەین بەدڵی خۆمان باشە یاخود بی نووسین ئەمەشیان ئەڵێ نووسینەکە لەکیەوە دەست پێ بکات ئێمە کوردیە بۆیە با لای ڕاستەوە دەست پێ بکات ڕایت ئەلاین ئەمەشیان ڕەنگی تەکسەکەی بوون ڕەنگێکی سوور هەڵبژێرین ڕەنگێکی سوور پاشان یەک کلیکەکەین بۆ پوین تێکس یەک کلیک دەستەکەین بە نووسین کی بەردەمانەکەین بە کوردی و دەستەکەین بە نووسین ئەو پوین تێکس بوو بۆی دووبارە سازەکەی بگۆڕین دەبڵ کلیکی لێ بکە لێرە ئەم شێوازە بەرەو لای ڕاستچە بهێنە بۆ گۆڕینی قەبارەکەی دوایەوە ئۆکەی بکە مفتول بۆ گواستنەوەی شوێنەکەی شوێن گۆڕین بۆ شێوازە بۆ دووبارە دەرکەوتنەوەی ئەو تایبەتمەندیانە ئەتوانین دەبڵ کلیکی لێ بکەین دووبارە دەرەکەوێتەوە بە یاخود دەتوانین تەنها بوونە پیتێکی بگۆڕین خۆ بێت ئەو شەرە بێت کێشەی نییە یاخود ئەتوانین دەبڵ کلیک لێرە بکەین لە لایەرەکە چاگۆشەی گیەیە و چاگۆشی لایرە دەبڵ کلیکی لێگە هەمان ئیشمان بۆگەر بۆمان دیارریەکات و هەروەکو پێت پێم وتن لە سەرتاوە کە ئێمە کلیک لە هەر لایرگیش بکەین

بیگۆڕین ئێستا باسی ئەمانە ئەکەین بەگشتی چۆن ئێسامە چە بۆ ڕاستی پێەکە کێشمان ئەمە نییە ئەمەش پەرەگرافە کە زیاتر بۆ فۆنتی ئینگلیزی گرنگە ئەم ماسەپاتانە ئێرە باشە بۆ کوردی زۆر گونجاو نییە ئەمە پوین تێکس بوو باشە ئێستا بام جاریان پەرەگراف تێکس بین واتە تێکسی دەقی درێژ چۆنی هێنین ئەچینە بەشی تێکستوڵ وەکو چۆن شەیب دروستەکەی بۆ شێوازە ڕایەکێشیت شەیپێک دروستەکەی ئێستا نووسینێکە هێنین وەکو تێست لێرە کۆنتۆسیمان کرد یاخود کلیکی ڕاست کۆپی لێرەش لێرەش کۆنتترۆل ئەی بۆی هەمی دیاریکەین دوایەوە پیست بەڵام بین کە قەبارەکەی زۆر گەورەیە کۆنتترۆل ئەی لێرە دەستکاری قەبارەکەیەکەین با بچووکتر بێ بەو شێوازە تەنها بۆ تێست داێنین باشە ئەبین کە لێرە بۆشایی نێوان دێڕەکانی کەمە بۆی زیادی بکەین لایرەکەمان دیاری کردووە ئەم بەشەمانەیە یاخود لە بەشی کاراکتەر ئەم بەشەمانەیە بەرەو لای ڕاستچە بهێین بۆ گۆڕینی بۆشایی نێوان دێڕەکان ئەبینین کە چۆن بۆشایەکە زیاد و کەمی پێ ئەکا ئەبینین کە کۆتایەکانی ڕێک نیە بۆی ڕێکی کەینەوە لە زوومێکی کەین بە ئاڵت لەگەڵ سکرۆڵە بمنە ئەم بۆشایە کلێک و بەی ناکەین شفت ئێ مەگەر کیبۆردی کوردی وینندۆزی دە و یانزە بەکارێنی بەو شێوازە ناو بەناوە بۆ بۆی ڕێک بنەوە ڕێکی ئەو چوارچەوەی کە بۆمان داناوە چوارچەوەی پەرەگرافەکە بدەیان دانەوەی لێ بکەیت لە ڕاستیدا چووکە لە کوردیدا ئەو ماسەفاتەمان نییە کە بە ئۆتۆماتیکی بیکە هەرچەند ئەنگلیزیەکەش کەمێک هێنەژار کێشەی تێکەوێ بەڵام لە کوردەکە بم شێوازەیکەی باشەوە ڕێکمان کردەوە دەبڵ کلیکی لێ بکەین لە پەرەگرافەکە ئەبین کە ئەو بۆکسە دەرەکەی بۆکسەکە مە سنووری تێکستەکەی سنووری ئەو تێکستە توانین سنوورەکەی کە موزیێت بێکەی مەدڵی خۆمان باشە ئا واتا ئەمە گەورەکردن و بچووکتر بچووکردن نییە ئەمەیان بەڵام ئەوی کە گەورەکردن و بچووکترکردە دەستێ بە کۆنتترۆلتیە زرکی بەردەکرد ئەمەیان ئەم بۆکسایی گەورەکردن و بچووکترکردە ئێستا هەر کلی لە ڕوونەکانی بکە بۆ شێوازە بچووکیکە بەڵام وریا بن کە زنجیرەکەتان چالاک کردبێ ئەگیرنا ئەوە تێکسەکە تێکەچێ کە زۆر زۆر کارەسات ئەمە هەڵەیەکی گەورەیە لە تێکستا بکرێ ناوەی شێوازێک تێکسەکان تێک بدەین بەم شێوازە با بگەڕینەوە کۆنتترۆلتیەکەین

پەرگراف تێکسەکەش هێنە خوارەوە ئێستا ئەمەیانە گۆڕین تێکستەکە گۆڕین بە ئاسانی پێش ناکە دووبارە تێکسێکی ترکەینەوە یەک ساعت خەریکی ئەو شتانە بین و سایزی بگۆ ڕەنگی بگۆڕە بۆ شێوازە کۆپیەکەین ئێستا هەردووکی بینە سەرەوە بۆ ڕێکتر بێ باش هاوڕێن ئەگەر هات و من چەند تێکستێکم دانا یاخود تەنانەت شێ پێگەم دانا چۆن بزانام ڕێکی یەکن ئێمە شتێکمانەیە بە ناوی ڕولەر لە بەرنامەی فۆتۆشۆپا دەچنێ بە کۆنترۆڵ ئاڕا یاخۆ بڕۆ سەر ڤیو ڕولەر باشە ڕولەر چالاکەکەین ئێمە دوو جۆر ڕولەرمانە دوو جۆر ڕاستەمانەیە ئەستونی لەگەڵ ئاسۆیی ئێمە ئێستا پێشان بە ستونیەکەیە ستونیەکە هێنین تەنها لەم لێوارەوە ڕایکێشە ئەهێنی بیخە سەتای تێکستەکە بۆی هەموو شتەکان بنووسین بە

ئەگەر شەپێکیشمان هێنا بە هەمان شێوە هەینووسین بەم ڕاستەیەوە بۆی دەرنەچێ و زیادوکەم نەبێت و دیزانەکەمان ڕێک و جوان بێ بنم نامە ئیکەم بە ڕەش بم نە شتێک لێرە نووسی بە هەمان شێوە هەر کۆپیکە ئەمەیان ئاڵت و کلیکی چەپ ڕاکێشە باشە بۆی ببینە سەرەوە دەستێ بە کۆنتترۆڵە لەگەڵ داخستنی براکێت بۆ شێوازە ئەیبادە سەرەوە ئەبین کە ئەم شەیپە لە ژێرەوە ڕێکی و نووسینە نییە چۆن وا بکەین ڕێکی و نووسینەوە کاتێک یەک کلیکی لەکەین و بە سکیل گەورەی ئەەکەین بەو شێوازە ئەبین کە لە هەر چارە بۆمان گەوراکە ئێمە ئەمانوێت تەنها بە شێوازی ئاسۆی درێژ بێتەوە چۆن واکەین ئەبێ زنجیرەکە ناچالەکەین لێرە کێشەمان نییە چکە نووسین یەکە نووسین وای تێکەچوو بەڵام شەیب تێک ناچێ شەیب هیچی پێ نایە چکە شەی پێ یاسای ئەمە ئەگەر ئاڵایەک یان شتێ بێت تێگەچێ بەڵام ئەمە نەکێشینە زنجیرەکە ناچالەکە و گەورەیکە یاخود پێویست بۆش ناگە زنجیرەکە هەمیشە با چالاک بێ و لە ڕێگەی شفتەوە بە شێوازی کاتی ناچالاکیکە یاخود چالاکیگە زۆر ئیشەکەت ئاسانتر ئەکات باشە تێکستەوە بگۆڕین بیکەین بە ئە تەنها شتێکی سادە بووسە سۆڵکلەرێکی بۆ زیاد کەین چینە بەشی سۆڵێت ئەبین کە چووە سەرەوە پێش ناکە بۆ بکەین چینە سەر کۆتا لایەر لە خوارەوە خواری خوارەوە لێرەیە سۆڵ کەلەرەکە دروستەکەین بۆن بە ڕەنگێکی ڕساسی بێ دا لارێکی نوێ بکەرەوە هەر لەسەرەوەی ئەو سۆڵی دە و بە بڕەش باشە دەست بنێ بە دیە بۆی کە فریگراند و باگرانم بۆ بکە بە ڕەش و سپی کە ڕەنگی سەرەکین باشە دەستە بە ئەکسا بۆی سپێکان بۆ بێنێت ئێمە ئەمانەوێت لەسەرەوە سپیەکە و ڕووناکی دەرکەوێ

بەشی گایدس کلێر گایدس بۆ شێوازە بۆمان لە ئابات زۆر بە ئاسانی ئەمە شتێکی سادە بوو ئەستا تێکستی ئینگلیزی تاقیگەنەوە نێ باوی ترێ باسیەکەین ئەم تێکست ئەنگلیزیەمان هەیە ئێستاوا ڕەنگی جوانتری بۆ دابنی بۆ من ڕەنگێکی شین پاشان فۆنتەکەی گۆڕین بۆ فۆنتێکی جوان سەری کاریگەری فۆنتکەن کە چەند کاریگەری هەیە فۆنتی بێباز کە فۆنتێکی جوان و قەڵەوە باشە پێباز بۆڵت پاشان بەڵام دەبڵ کلیکی لێ بکە بۆ ئەوەی کە شێوازی تێکستەکە بگۆڕین بۆ ئەلایمنتی لای چەپ چکە ئەنگلیزیە پاشان ئۆکەیکەوە بهێنەوە بۆ ئێرە بۆی کە تێکستێکی ترمان زیاد کرد نووسیمان زیاد کرد بە هەمان شێوە بە بەیەک ئاراستە بڕات و ئاراستەکە تێک نەچێ وتمان بۆی تێکسێکی ترمان هەبێت پێویست ناکات دووبارە تێکس دروستکەین کۆپیەکەین ئەمەیان بخەسەر ئەمەیان یاخود کۆنتترۆل جی یاخود بە ئاڵت لەگەڵ کلیکی چەپاو بیهێنە خوارەوە و دەستنە بە شفتیشە لە هەمان کاتە بۆی بە ڕێکی بێتە خوارەوە ئێستا من دەستم لەسەر شفتە لەگەڵ ئاڵت لەگەڵ کلیکی چەپ و بەرەو خوارەوە و سەرەوە ئەیجوڵێن بۆی لە شوێنی گونجاوا دایبنێم دەوڵ کلیکی لێ بکە ڕەنگەکەی بۆ منە بیکە بە بیکە بە ڕساسی بۆ شێوازە گرافیک دیزین کۆرس تەنها بۆ تێست شفت و کلیک لەمەشیان بکە هەردووکیان دیارریەکە هەرچکەن دێرەکە بۆ شێوازە بیگونجێنین ئێستا گەر کلیک لە گرافیک دیزاین بکەین کۆڵی بژارەی ترمانێک کەوتمان بۆ ئەنگلیزیە با بەکاری بین لێرە شتێکمانەیە بە ناوی ئەڵ کاپس واتە هەمووان بۆ کا بە کەپیتال ئێستا هەمووی کەپتالە کێشەمان نییە بەڵام گە سمۆڵ بوو باشە یەک کلیک لێرە بکەن ئەڵ کاپس بۆمانەکەتە کەپیتال ئەمایان یاخود لە هەر لێرەشە هەیە بە هەمان شێوە بۆمانەکەدا کەپیتال باشە با لێرە باسیکن شتەکان باشە نێر ئەمەیان بۆ دێڕەکان بوتمان بۆ کاتی پەرەگرافە یاخو چەند دێڕێک زیاترمان هەبێ باشە خۆشتوین هەر ئەمە ئینتەری بکەین و بکەینە دێڕێکی تر بەڵام پێم باشە هەمیشە دێڕەکان جیابن باشە ئیلا مەگەر پەرەگرافێک بێ کە کۆڵی نووسنی وردی تیاابێ ئێستا ئەم بەشانی تر باسەکەین ئەم بەشەی کە نووسراوە VA باشام ئیشی چییە بۆشایی نێوان پیتەکانە زیادکەین پێ بکە شێوازە بۆشایەکان زیادەکە بۆشایەکان کەمەکە. ئێستا گەر نووسینێکی ورد دابنین زۆر جوان ئێستا بەدەن تاقیەکەم نووسینێکی ورد دانین ئەو ڕێنسام تێکستم هێنا بە فۆنتی مۆنسێرات دەگوتان دانێن فۆنتەکان چۆنە دیارەکەین یاخود دەبڵ کلیکی لەکەین کێشە نییە ئەتوانین بچینە بەشی کارکتەر و لێرە ئەم تراکینگە زیادکەین و هەروە قوبارەکەش لێرە بچووکەینەوە جوانترە بێت بۆی ڕێکی ئەمە بێت بۆ شوازە بین کە چۆنە ئێستا ئەگەر ئەمە دەوڵ کلیکی لێ بکەین یاخود هەر تەنها لارەکەشمان دیاری کردوێ کێشە نییە ئەتوانین کلیک لە ئۆڵ کا بسکەین بۆم کا بە کاپیتال هەمووی بۆ شوازە بەڵام لە کادا پێویستە بچوویکەینەوە چکە دەرەچێت لە سنوورەکەی کە ئێمە دیاریمان کردووە بۆی بۆ شێوازە شتێکی زۆر جوانە بەڕاستی ئەساگەر پەرگراف تێکستێکیش بێنین بە هەمان شێوە خۆی بە ئۆتۆماتیکۆماندانە

ئێستا ئەم تێکستە بین کە دەرچووە با ڕێگی کەینەوە باشە ئەمەشمان پێویست نێمایان لا بین نەر پێویستمان بەمە نییە شەپێک بادا بنین ئەزیان شەپێکمان دانا ئێستا ئەتوانین لێرە فڵەکەی بگۆڕین فڵەکە ڕەنگێک کەمەڵی ڕنگمان هەیە بۆ منە کلیک لێرە بکەین ئەتوانین ڕەنگێک ئەم ڕەنگە هەڵوژێرین باشە بەڵام ئەگە بمانوێ ئەوڕێ ببین کە چەند کاریگەریەکە جوانە تەنها لە ئەو ڕێخستنەوە کە کردمان ئەم هێڵەکە داماننا بەڵام ئەگەر نووسنەکە بۆ شوادە تێک بچێریکی و لە دێ ڕێکا بێ سەریگەن چەند ناشری نەبێت ئەمەیان ڕێخستن کە بین کە چەند جوان و جیاوازە هاوڕێن هەنجار پێویستمان پێ بێ کە ئێمە ئەو نووسنەی کە سەرتا دروستمان کردو پوین تێکسە بکەین بە پەرگراف تێکست هەمان نوسین چۆن وابکەین بۆ نوێسا ئەم نووسینە کۆپی ئەەکەین ئاڵت ڕاکێشە بۆ خوارەوە ئێسا ئەم پوین تێکستە چکە سنووری نییە ها بۆکسی لە دەوری نییە ئەو بۆکسە لە دەوری نیە کە لەما هەیە لەم تێکسە زۆرا هەیە چۆن وای لێ بکەین کلیکی ڕاست لە لایەرەکە بکەین کلیکی ڕاستی لەسەر بکە ئەچینە سەر کۆنڤێرت و پەرەگراف تێکست بەو شێوازە ئەبین کە ئەو بۆردەرە زیاد ئەبێ ئێستا هەر وەکو ئەوە مامەڵی لەگەڵ ئەکرێ وەکو پەرەگرافێک هەنێ کات ئەمەش گرنگە بەڕاستی لە هەنێ حاڵەتە گرنگە ئیشەڵا بۆتان باسەکەم کە چۆنە و ئەشتوانین کە ئەمەی کە پەرەگراف تێکستە بیکەین بە پوین تێکست با کۆپیەکی لێ وەرگرین کلیکی ڕاست لایەرەکە بکە کۆنڤێرت و پوینت تێکست باشە ئێستا بۆچی گرنگە ئەمەیان ئێستا وە کۆمەڵی نووسین زۆر بەڵام ئێمە پێویستمان بە دێڕی تەنها دوو شە یەکەمە دوو شە یەکەم ئەهێڵینەوە ئەمان ئەسرینەوە مسڕیمانەوە ئەو نووسینی دێڕی یەکەمە تۆزێک گەورەیەکەین تاوتر پێویستی نەکە دووبارە بچم بە دوای فۆن تا بگەڕێم و چیە و چی نییە هەمان شتم هێنا ئەمە زۆر گرنگەم باوەت